Arā noa atu ngā waiata o tō tātou ao Māori, he tino waiata. Te nuinga o ngā waiata rongonui e mōhio nei tātou he kaupapa nui tō rātou. Ehara i te mea kua taka iho mai ēnei waiata i te kore.
Ka rongo koe? i te ngākau whawhai i roto i ngā ngeri, i roto i ngā pōkeka. Ka rongo koe i te āhuatanga i tae ai tētahi tupuna ki tētahi atu tupuna, i tētahi pito o te motu ki tērā atu pito o te motu. Ka rongo koe i te wairua tangi, i ngā waiata tangi.
He aha kei roto i tētahi waiata e mau ai ki te hirikapo? E ataahua ai tētahi waiata. Umm. Oh.
Me whai kaupapa i te tuatahi. Ā, tērā te nuinga e whai pānga atu ki tētahi kaupapa nui, mehemea ko te aroha tērā, ā, mehemea ko te, ā, huringa o te, tētahi kaupapa nui, pēnei anō i te, te pahūtanga o Tarawera, he, he pānga nui tērā. Kāri tua atu i ngā waiata whakangahau, ā. Ko te ngākau e ngahau ana, ka mutu tonu pea ki te pakipaki. Tēnā koe, ko Ruakiri Fairhall ahau, ko Makatiti te maunga, ko Kataina te moana, ko Ngāti Tarāwhai te iwi, ko Ngāti Hinemihi te hapū. E mihi ana. Taha ngawari, Tangitu Huata tōku ingoa, he uri tēnei nō Te Arawaka, Ngāti Pikiao, Tamatea-tū-tahi Kawiti, Tūhourangi, Ngāti Wāhio, Mātaatua waka, Ngāti Awakirangi-tāiki, Te Kahupāke, Takitimu waka, Ngāti Ranginui, Kahungunu whānui. Kua rua tekau ma rima tau au e mahi ana i te kapa haka mo te kapa haka o Tuheurangi, Ngati Wahi o Brother. Waimaringanui au kia whai wāhi ki te tūranga o te kaitātaki i te matatini, ā, koira taku wā tuatahi. Oh, hika ma. I tau mai te Te Anipā. I runga i te whakaaro nē ki te whakakanohi i o tātou tupuna o māua nei whānau, whānau Huata, otirā ngā ngā uri katoa o Tūhourangi o Ngāti Wāhia.
Rima tau pea te pakeke ka tīmata taku kuia ki te whakangahau ki ngā tūruhi. Nā wai rā, nā wai rā, ka heke iho taua āhuatanga ki āna tamariki, i āna tamariki, ki wā rātou tamariki, ko au te hua. Mātou ko ōku whanaunga, i ngā rekereke o ngā mātanga haka o aua wā. Ā, ko ōku whanaunga pakeke, i piri atu ki tō māua mātātuatanga, a Tūhoe Pōtiki ki Rotorua. Ana ko māua ko tōku tuahine ki te taha tūhourangi, taha tarāwhai o tō mātou whānau. Ā, ā, i tīmata pērā te ao waiata, te ao haka mōku ake. Te nuinga o ngā waiata rongonui o Te Arawa e mōhio nei tātou he kaupapa nui tō rātou, ehara i te mea kua taka iho mai ēnei waiata i te kore. Engari mō tēnei mea te Anthem Brother, me uaua ka kī he anthem kotahi o Te Arawa, nē rā, nā te mea he iwi a Te Arawa, He iwi hoki a a Ngāti Pikiao, kei a rātou ā rātou ake titonga, motuhake ake ki a rātou. He iwi a Ngāti Whakaue, kei a rātou ā rātou ake waiata motuhake ki a rātou. Ko Tūhourangi he iwi, and kei a rātou ā rātou ake. Nō reira me uaua kā kimi i te waiata kotahi. Te kī atu, he waiata tūturu anthem nei o Te Arawa whānui. E kore rawa pea e taea e au te whakahua i tētahi waiata. Arā noa atu ngā waiata o tō tātou ao Māori. A he tino waiata. Engari ka ritua atu i ngā waiata whakangahau. I ētahi wā ka ara mai he waiata i te matatini, ā, ka hipa pea te toru tau kua wareware te tangata i aua waiata. Engari mau tonu ana ki te hirikapu ngā tino waiata o tēnei rohe. o Te Arawa. I te mea kua roa kē te iwi e whakangahau ana ki te hunga tāpoi, nō reira kei te mau tonu ērā waiata, kei te whakangahau tonu i te hunga tāpoi ki aua waiata tonu rā.

Go to, me kī. Ā, pēnei anō i ngā waiata o Rangiwewehi, ko, ko Pūkākī tētahi. Atu i te rangi matua, nē, me tērā, ā, kāore te Minis Kōr, me kī, nā,

E, ko te rangi matua tētahi, ko te fact that Rangiwewehi is just amazing i tērā wā, ā, me te aha hoki, ā, ko te mārena o te kaupapa, nē, nā te mea kei te whakamihi atu tērā waiata ki taua tupuna, ki tētahi rangi ātaahua, ā, me te āwhiti i te mauri. Ā, o tērā titonga, kia, kia ora, nē, ngā kupu, ā, te kaupapa, kei te kite atu i roto i te tū, ā, a te kapa, nē, kei te kite atu i a rātou e whakakōrero, e whakamauri i ngā kupu. Nō reira, koia pea tētahi take ki a au i tino rongonui ai te waiata rā.

E hia kē te tangata ka tau atu ki te kāinga ki te noho atu ki a Pāpā ki reira titotito ai, whakamātau atu ai ngā oro rerekē, whakahāngai pea i ngā kupu ki ngā oro, he whakatikatika rānei te whakahuanga o te kupu. Ā, i te wā e, i iti tō taua waiata, kāore i tino whakaarohia, ka pērā rawa pea te nui, ā, o te aro, ā, o te ao pea ki tērā waiata o Pūkākī. Engari, he tino waiata tērā. I te kaha waiatatia tonutia e Te Arawa waka i tēnei wā, ā, ka rongo i te waiata ka hihiko a roto, ā, i te mea he ataahua ngā kupu o tērā waiata, rongo taku ringa i te mahana, mārama pū ana te tangata ki. ki te tino tikanga o tērā rārangi. Engari ko taua waiata he waiata anō nei ko koe te tangata e waiata ana i taua waiata, me te mea kei te mōhio te tangata ki te mahana o te rā. Nō reira, tērā wairua he mea ka ka kuhu ki roto i te tangata e tūhono ai ia ki taua waiata. Tāua te tangata ka rata ki te waiata. Mō te oro, mō ngā rangi, ko ētahi atu ka aro ki te waiata mō te āhuatanga ki te whakatakoto i te kupu. Ā, anahe rerekē wērā mea e rua. Ko te painga pea o Ngāti Rangiwewehi taua wā nā me mihi ahau ki a, ki a Horowaewae, ki a Atareta. Kia Hāui mā tērā hunga i tē no kaha tuitui ngā kupu me ngā oro i tino rangatira ai wērā waiata. Engari mōku ake kai ngā kupu e mau ai au ki ngā kupu e hiahia ai au ki te whai i taua waiata ki tōna otinga. He ao kē atu kei ngā mōteatea hei tūhura mā tātou. E whai māramatanga ai tātou ki ō rātou whakaaro i aua wā me te tō mai i aua whakaaro hei āwhina pea i a tātou te Māori o āianei ki te takahi i te whenua. E takatakahi nei e tātou i tēnei wā tonu, he tohu hoki kei roto i ngā. titonga, nga nga tupuna. Rima ko ratou he he hunga tuhura i nga tohu e whai maramatanga ai ratou ki te huringa pea o te ao apopo, o te wiki ranei e tu mai nei, engari he ao wairua i nohia e ratou, no reira kua toia mai e ratou tera wairua, tera ao hei hei wheakotanga ma tatou. Hei waiata mā tātou, hei whakaaroaro mā tātou, hei ārahi hoki pea i a tātou i roto i a tātou mahi. He wairua kei tēnā waiata, kei tēnā waiata, waiata hou mai, waiata tawhito mai, engari, he ao anō ngā waiata mōteatea. He. tirohanga anō, he wheako kē atu. Ana i a au e kōrero he wheako kē atu, he wheako i wheakohia e ō tātou tupuna e korekore rawa tātou e paku mārama i a tāua i tēnei ao hurihuri i aia nei. Ā, nō reira, kei ō tātou tupuna he māramatanga rerekē i tō tāua ao Māori ka tino rangona i roto i ngā waiata mōteatea. Ka rongo koe i te ngākau whawhai i roto i ngā ngeri, i roto i ngā pōkeka. Ka rongo koe i te āhuatanga i tae ai tētahi tupuna ki tētahi atu tupuna.

He tangi tērā te auahi ki a rātou i mate i roto i te pahūtanga o Tarawera. Ko tērā mōteatea, tērā waiata he tino waiata o Tūhourangi, kaha waiatatia ana e Tūhourangi Ngāti Rangitihi. Tērā waiata te rangi, he ātaahua, ā, engari he ātaahua mamae nei,

e kōrero ana mō te āhuatanga o te whenua i muri i te pahūtanga o Tarawe, nā te mea he nui ngā pā, he nui ngā whare, he nui ngā uri i noho pātata ana ki te moana, ki te roto o Tarawera. Muri mai i te pahūtanga, i uaua ki te kite ko wai e ora tonu ana, ko wai mā ngā mōrehu o te iwi. Nō reira he tino whakamaharatanga tērā waiata ki tērā aituā nui.
Ka kōrerohia ngā tohu i taua waiata. Ka kōrerohia ngā iwi me ngā hapū whirinaki o te hunga i noho ki Tarawera i taua wā. Ka rongo pea i tētahi āhuatanga.

Ā, ahakoa te, te, te taumaha o te kaupapa, tērā tētahi taha hei whakamahara ki ngā Māori, ki ngā mokopuna, ā, he oranga kei roto i, i te mate, ā, nā te mea he, he, he iwi morehu a Tūhourangi ngā tūāhio, ā, kei pōhēhē, ā, te iwi, ā.

He tino waiata tērā, tērā te auahi. Kua roa mātou ko taku whānau waiata ana i tērā waiata, he mea i ako hoki te kura. Ā, engari, ko ia tonu pea tētahi o ngā tino waiata i te mea, ā, ahakoa ki hea haere ai, ka rongo te Māori i tērā waiata ka mōhio rātou, ā, he tūhourangi. Ka mōhio rātou, ā, he rangitihi pea. ā, he mōrehu.
Nā te waiata nā Pāpā Irirangi i tuku ki a Te Mātārae nei rā, ko Kakī tērā, te ngiri a Haumoetawhiti. Koti! Koti! Tau! Saitama! Rāri tata! Ko te whakapapa tērā nē, e whakakōrero ana i te hitori o te iwi o Te Arawa, ngā uri o Houmoetawhiti, me ngā take nui i pā ki ērā tupuna i te rawa. I a au e tamariki ana i te mahara au i te wā i puta te mātārae i me te whakamahi i tērā pua huatau pōkeka hei whakaeke mā ratou, kātahi rā te whakaeke pāpoi rawati ko tērā, nē rā. He aha i taku pā puakamata? He aku wakenga, he kore koe, he kōrua ōku waka ki uta whakanui. Me te whakawhiu o te rākau, ānō nei he pakanga kei te haere ki runga i te atamira nērā, koia pea te whakatinanatanga o te whakamauri i te titonga. Engari āe, Koia pea te take i tino rongonui ai, ā, ko te tū a Te Mātārae ki te whakatinana i tērā kaupapa haka, ā, ko te pō huatau pōkeka. Me mihi hoki ki ō tātou pakeke, nā rātou anō te huarahi, ā, i, i whakatakoto te tūāpapa me kī, i whakatakoto mā mātou ngā uri, ngā tangata pēnei i a Irirangi, i a Te Kuru o te Marama Wākama, ā, he kaha anō rātou ki te tito waiata, nē, o waiata tawhito, ā, Me oku whakaaro hoki ki a a Te Taini mā, e Taini Morihana, Tarley, e ērā tērā whakareanga, tae noa nei ki a a Koronapi Tutowehiwehi Waaka, ā, he koi nōna ki te tito waiata hoki. Ēnei waiata katoa e taea ana te kī he anthems e ērā o ētahi o ērā.

Piriti me ki i roto i taua waiata, ā, ko tā rātou i mahi ai he tōwai i te whiti ōrite i ia wā, ia wā, engari i piki te kaha, i, i rerekē ngā oro tāpiri, i. He momo arapiki. Ara i te āta piki te tangata, kaiwhiriwhiri mai te minenga mai i te piki arawhata rātou kia tae ai ki tētahi taumata, ā, i tae ki tētahi taumata, engari ka tau ki runga, kāri tino mōhio he aha anō ōna hekenga.

kōrero tawhito. Kei wareware tātou i te ahunga mai o tāua te Māori. Kei nui rawa pea te titotito waiata mō tēnei mea te aroha. Kua wareware kē tātou pea i ngā kōhengihengi, i ngā kare ā-roto, i ngā āhuatanga kē atu o te tangata. Nō reira, kei takeo rawa te titotito waiata mō tēnei mea te aroha i ngā wā katoa. Ā, engari ko tētahi mea e wawata ana au, hei ngā tau e haere ake nei, ka tahuri atu te iwi Māori ki te tiki atu i ō tātou kōrero, i ō tātou hītoria ka tō mai hei waiata hou. Nō reira, ngā kōrero tawhito a ō tātou tupuna mō ngā atua Māori, mō ngā mahi a ngā tupuna i te wā i a rātou, me pēhea te tō mai i wērā kaupapa hei kaupapa waiata mā tātou. Nō reira, ko tāku e wawata nei,

Ā, nō reira ko tāku, taku kōrero ki tēnei whakareanga kia kaua e wehi, ā, me tū i te tū a Tānerore, ā, me, me waiata i ngā waiata o nehe, o nāianei, ā, kei a rātou te tikanga nē, kei ō rātou ringaringa te āpōpōtanga o te kapa haka, ā, as much as we like to think kei a tātou, kia pono taku kōrero ko tēnei te wā o te rangatahi Kīia mai taku tohunga kapa haka Ahorangi Ahorangi Te Kāhautu Kia kaua tātou e wareware ki a rātou Nā te mea ka mate au i tēnei rā Ka whakakī taku tūranga e ngā rangatahi o ēnei rā So yeah Kia kaha, kia manawanui ngā rangatahi ki te tū ki roto i ērā whāwhārua, kaua e wehi, kaua e mataku, āe, ka uaua, āe, ka taunahua, ā, hoi anō, hei te wā, ā, ka puta mai ai te tino tangata i roto i ērā piere nuku nera, nō reira tūwhitia te hopo, run it straight up the guts, like Nana Muji would say, Bree, move it along, move it along, ding dong, move it along, move it right along.